سڵاوتان لێبێ لەم وانەیەدا باسی جۆرێکی تری مێسۆد دەکەین کە ئەویش ئینستانس مێسۆدە کە ئێمە باسی ستاتیک مێسۆدمان کرد ئەم جاریان باسی ئینستانس مێسۆد دەکەین ئینستانس مێسۆد مانای نان ستاتیک مێسۆدیە واتە ئەو مێسۆدانەی کە کیوەردی ستاتیکان لەگەڵدا نییە باش بابێنە سەر سەرتا چۆنێتی دروستکردنی ئەم جۆرە مێسۆدە ئێسا مێسۆدەوانی ڕابردوو دروستمان کرد

کەواتە ئاین لەم حاڵەتە ئێستا ئۆبجێکتمان هەیە گەر مانای کۆڵی ئەم مێسۆدە کەین باشە چۆن کۆلی ئەو مێسۆدە بکەین وتمان ئەبێ ئۆبجێکت دروست کەین چۆن ئۆبجێکت دروست کەین ئۆبجێکت مەبەستمان لەوەیە بێ ئۆبجێکت لەو کڵاس دروست کەین کە مێسۆدەکەی تایە کە ئەم مێسۆدەی تایە کە ئەمانەیە کۆڵی بکەین ئێمەمانە کۆڵی ئەد بکەین ئەد لە چ کڵاسێکایە فێست کەواتە بێ ئۆبجێکتێک لە کڵاسی فێست دروست بکەین چۆنێتی دروستکردنی ئۆبجێکت بەم شێوازەیە فێست پاشان لێرە ناوێک بەدڵی خۆمان ناوی دەنین ئۆبی یەک کێشمان نییە یەکسانە نیو فێست پاشان لێرە دوو کاوانە دەکەی نواوە پاشان سیمی کۆلۆن تاو ئێستا ئێمە ئۆبجێکتێکمان لەم کلاسە دروست کرد ئینجا دێین لە ڕێگەی ئەم ئۆبجێکتە و کۆڵی مێسۆدەکە دەکەین. ئۆبجێکتەکە مانای چیە؟ ئۆ بی یەک. دەڵێین ئۆ بی یەک دۆت ها مێسۆدی ئەدی هێنا ئات. کلیکی لێ یەکەین ئات. ئێستا کۆڵی ئەو مێسۆدەمان کرد. ئیتر هیچ شتێکی تری فەرق نیە لەگەڵ مێسۆدی ستاتیکە دەبین بە شێوەیەکی ئاسای کۆڵی مێسۆدەکەی بۆ کردین بەس ئاگاداربن ئەم ئۆبجێکتە کە دروستمان کردو ئەمە کۆڵەکە ناکە ئەم دێڕیان کۆڵەکە ئەکا یانی ئێمە لە رێی ئۆبجێکتەکەوە لەم دێڕەیە کۆڵەکاکەین ئەگەر نا هەر ئەوە بە تەنیا بنووسین ئیسفادەی نییە باشە ئێستا وتمان تەنها لە یەک حاڵەتە ئۆبجێکتی ئیش ئەو حاڵەتێک کە ئێستا باسمان کرد مێسۆدێکی ستاتی بۆ مێسۆدێکی نەستاتیک ئەی باشەکە لێرە مێسۆدێکی ئەم مێسۆدە نەستاتیکە ما مێسۆدێکی تر دروستکەین هەیاخود هەر ئەو کۆبی بکەین

بزانین ئەوێ ئینستانس بۆ ستا ئینستانس بۆ ستاتیک نەخێر ئۆبجەکتی نایە کاتی تەنها لە یەک حاڵەتە ئۆبجەکتیوی ئەیش ستاتیک بۆ ناستاتیک کاتی ئێستا ڕاستە خۆڵین سەم دەبینین هیچ کێشەیەکمان نییە ئەگەر بەپی ئەو وێنەیە بیکەن کە بۆم کردوون لێتان تێک ناچێ ها یەک دواتر چوار دواتر چۆن ئیشەکان مێسۆدەوە باسمان کرد ئاین ڕابردوودا دواتر هاوو پێنجەکە بەم شێوازە ئەی ئینستانس بۆ ئینستانس یان ستاتیک بۆ ئینستانسمان باس کرد ئینستانس بۆ ستاتیکشمان باس کرد ستاتیک بۆ ستاتیکشمان باس کرد ئەی ئینستانس بۆ ئینستانس ئەی نان ستاتیک بۆ نان ستاتیک ئەی بەم شێواز ئەمە ناوانین ئەدی یەک لێرەوە ئەنجا کۆلی ئەدی یەکەکەین ئەمیش بە هەمان شێوازە پێویستمان بە ئۆبجێکت نییە ئینستانس بۆ ئینستانس ئۆبجێکتمان ناکاتە تەنها لە یەک حاڵەتە ئۆبجێکتمانەوێت تەمە بە ئام مێسۆدە سکرە عامەکەی مێسۆدە و دوو جۆرە گرنگەکەی مێسۆدیش کە باسمان کرد تەبعا ئەم دوو جۆرە هە جۆری تیان لێبێتەوە ئێمە تەنها باسی جارێکە ستاتیک و ئەنستاتیکمان کردووە کە لە کاتی کۆکردنا دەوەبینێ گەنا خودی مێسۆدەکانیش جۆری تریان هەیە کە هەیە ڕیتێرن تایپی هەیە هەیە ڕیتێرن تایپی نییە کاما لە وانەی داهاتوودا باسی دەکەین